Үтүө күнүнэн күндү үөрэнээччилэр. Мен бүгүн эһиэхэҕэ Мәген Хаҕас ууһугар биир кырдьахас оскуола Тиэлиги орто оскуолатын историятын кытта билиһиннэриэхпин баҕарабын. Бастакы Наахара нэһилиэгэ уһун кэм устата үөһээҥҥи үөрэх тэрилтэлэригэр оскуола боппуруоһун туруорсубут эбит. Ол курдук, Саха уобаластааҕы народнай училищелар инспектордарыгар оскуоланы астарыы туһунан үстэ сурук түһэрбиттэр. Онно бастакы Наахара родовой управатыгар оскуоланы астарыы наадалааҕын тоһоҕолоон туран туруорсубуттар, мойуйсубуттар эбит. Ити түмүгэр народнай училищевар инспектордара Огородников Дьокуускай губернаторыгар сэтинньи 19 күнүгэр маннык диэн биллэрбит эбит. Наахараҕа начальнай училище аһылынна, үлэтин саҕалаата диэн. Онон маҥнайгы Оскуола Олом күөлэ диэн сиргэ тыһыынча тоҕус сүүс тоҕус сыллаахха аһыллан үлэтин саҕалаабыт. Бу үөрэх сылыгар он икки оҕо хомуллубут, он оҕо пансионатка олорон үөрэммит. Тыһыынча тоҕус сүүс сүүрбэтоҕус сыллаахха оройуоннар тэриллиилэригэр бастакы наахара ол аата Олом күөлэ Амма оройуонугар барбытынан үһүс төрдүс наахара нэһилиэктэрэ оскуоланы тиэлигигэ көһөрөн аҕалбыттара. Бу Оскуола дьөппөн аһаабыт диэн сиргэ Кириллин Дмитрий Федотович диэн кулаак дьиэтигэр үлэлээбит эбит. Тиһилиги оскуолата 1906-1964 үөрэх дьылыгар аҕыс кылаастаах оскуола буолбута. Бу оскуола 1906-1907 үөрэх дьылыгар маҥнайгы ахсыс кылаһы бүтэрбит аҕыс киһиэхэ аттестат туттарбыта. тыһыынча тоҕус сүүс аҕыан тоҕус тыһыынча тоҕус сүүс тоҕуһун биир сылларга үлэлээбит директор Попов Аполлон Михайлович биһиги оскуолабыт орто оскуола буоларыгар элбэх үлэни ыытан тыһыынча тоҕус сүүс тоҕуһун биир тоҕуһун икки үөрэх дьылыгар тиэлиги оскуолата орто оскуола буолбута уонна бастакы выпуһун таһаарбыта Икки тыһыынча уон алта сыллаахха Тулукчаана оҕо саада оскуоланы кытта холбоһон Тиэлиги орто оскуола саада диэн биир тэрилтэ буолбуттара. Икки тыһыынча сүүрбэ биир сыллаахха оскуолаҕа биир дойдулаахпыт, меценат, экономическай наука доктора Александр Алексеевич Пахомов ааты иҥэриллибитэ, бастакы региональнай Пахомовскай ааҕыылар ыытыллыбыттара. Икки тыһыынча сүүрбэ икки сыл балаҕан ыйын биир күнүгэр саҥа таас оскуола бастакы сваялара түспүттэрэ. Бүгүҥҥү күҥҥэ биһиги киэн тутан ааттыыбыт, биллиилээх дьоннорбутун, тиэлигиттэн тахсыбыт учуонайдары, Петров Родион Алексеевич, медицинскай наука кандидата, Никитин Георгий Петрович, биологическай наука кандидата, Петров Филипп Дмитриевич, тыа хаһаайыстыбатын наукатын доктора, Савин Афанасий Семенович, педагогическай наука кандидата, Лебедев Михаил Петрович, техническай наука доктора уонна Пахомов Александр Алексеевич экономическай наука доктора Россия естественнай наукаларын академига Российская Федерация народнай артыыската Саха Республикатын народнай артыыската Ойунскай аатынан государственнай биремия лауреата Кыһыл көмүс мааска биремия хаһаайката Россия бастыҥ артыыската ааты ылбыт Борисова Степанида Ильинична Сыллата биһиги оскуолабытыгар бастыҥ үөрэхтээх, бастыҥ общественник, спортсмен оҕолорго туттарыллар стипендиялар бааллар. Ол курдук тыһыынча тоҕус сүүс тоҕуон сэттэ, тыһыынча тоҕус сүүс тоҕуон аҕыс үөрэх сылыгар Советскай партийнай үлэһит Пахомов Алексей Семенович оҕолорунаан Пахомов Александр Алексеевичтыын, Бочкарева Галина Алексеевналыын, Пахомова Татьяна Алексеевналыын ийэлэрин учуутал Стекаловская Мария Николаевна аатынан оскуола бастыҥ үөрэнээччитигэр бастакы стипендияны анаабыттара. Александр Алексеевич Пахомов аатынан орто оскуола икки тыһыынча сүүрбэ төрт сылга сүүс уон бес сылын бэлиэтиэ. Бу сыллар усталарыгар биһиги оскуолабыт оскуолабытыттан билии артыгын дабайан курсун анньынан элбэх выпускник иитиллэн таҕыста. Икки тыһыынча сүүрбэ үс сүүрбэ түөрт үөрэх дьылыгар биһиги оскуолабытыгар алта уон үс үөрэнээччи, уон аҕыс уһуйаан иитиллээччитэ, сүүрбэ үс педүлэһит үлэлиир. Оскуолабыт иитэр-үөрэтэр хайысхата оҕо төрөөбүт тылынан толору санаатын сайа этэр сиэр-майгы өбүгэ үгэстэрин тутуһар буолан тахсарын ситиһии. Ол курдук бу хайысха чэрчитинэн оскуола иһинэн эбии үөрэхтээһин куруһуоктара, уруок таһынан дьарыктар таһаарылаахтык үлэлииллэр. Бүтүн Арассыыйатааҕы республиканскай, улууснай, региональнай көрүүлэр, күрэхтэр кыайыылаахтара, сахалыы остуол оонньуулара, айыллаан фольклорнай куруһуок, кыраайы үөрэтэр, чинчийэр тобул кулууп таһаарылаахтык үлэлииллэр. Мэҥэ кэскилэ иитии концепциятынан төрүччүнү үөрэтии алын кылаастартан саҕалаан ол түмүгүнэн араас ааҕыыларга үөрэнээччилэр кыттыыны ылаллар. Чиҥ билиини иҥэрэр, сатабылы сайыннарар сылтан оскуола иһинэн точка роста естественно-технологическай хайысхалаах центр үлэтин балаҕан ыйын маҥнайгы күнүттэн саҕалаабыта. Оҕолорго чөл олоҕу тутуһар эти-сиини сайыннарар сыаллаах араас хабааннаах спортивнай секциялар, урок таһынан дьарыктар ыытыллаллар. Оскуола үөрэнээччилэрин кэскил оҕо хамсааһынын тэрилтэтэ көхтөөхтүк үлэлиир. Маны таһынан Хомпу медиацентр, Кэскил издательствоны кытта дуогабар түһэрсэн таһаарылаахтык үлэлиир. Оскуола олоҕун, тэрээһиннэрин бэйэтин ханаалларын нөҥүө сырдатар. Оскуолабыт сүүс уон биэс сылын көрсө төрөөбүт дойдум тиэлиги бырайыак тохсунньу ыйтан кылаастарынан аттарыллан үлэтин саҕалаата. Ону таһынан сайыҥҥы сынньалаҥҥа оскуолабыт оҕолоругар эмтээх үүнээйилэри, оттору, хомуйууну, оскуолабыт таһын көҕөрдүү үлэтин былааннаабыппыт. Ити курдук Мәхаҥалас үөрэҕириитин сүүс биэһин сылыгар анаан Александр Алексеевич Пахомов аатынан оскуола бэйэтин сэмэй кылаатын киллэрэр.